Abusua me mo akɔ aba ɛwɔ gye nyame channel so ɛnɛ yɛba abɛdi ɛyɛ abrokyire nkɔmɔ ɔwɔ abrokyire ɛna ɔhwɛ me a especially America nkɔmɔ ɛna ɔtae kɔ Ghana ɛyɛ American embassy a ɛwɔ Ghana na ɔma issue statement bi a ɔma yɛ clarifications bi a sɛ sɛ ɔyɛ citizen ɛna ɔwɔ America ɛna ɔtu kwan akɔ Ghana mepɛ sɛ me ma ɔyɛ aware saa deɛ wei ayɛ a yɛtaa yɛ paa but ansa na mɛ starte me conversation ɛnɛ no topic na me ne ɔba abɛ discuss no wohwɛ m'atadeɛ ɛhyɛ me yi a Ɛyɛ ɛyɛ tripgo tripgo ɛna adrɛse me ɛyɛ tripgo app no ɛne na da mu fɛfɛɛfɛ kama no ɛyɛ new app aba a ɛyɛ navigational app a wɔ Dallas pɔtɛ mu ha ɛboa paa ɛsave wo gas mileage tolls ɛne traffic ne saa nneɛma nneɛma no nti wo download yi a download na ɛbɛboa wo wɔ iOS ɛyɛ Apple na ɛwɔ hɔ ɛna sɛ wɔ ɛyɛ Android a Google Play Store ɛno nso wɔ hɔ download a na install install a Baabi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ biara, ɛyɛ tow nyinaa, ɛbɛsave wo na ayi wo afiri mu na ahu baabi a ne bo yɛ den no, wotumi set no. Biribiara kama, ɛyɛ Ghanani na ɛdevelop yɛ. Seesei nso sɛ ɔsan yɛ, ɔsan develop app ma vendors a ɛwɔ Ghana community a ɛwɔ Dallas nyinaa. Nti sɛ wowɔ business bi na woyɛ na apɛ sɛ yɛbɛhu the room a na apɛ sɛ obiara hu a, sɛdeɛ offer app ne Craigslist ne Facebook marketplace wokɔ hɔ a wotumi access information. Saa pɛpɛɛpɛ Nti wo post wo post wo nneɛma ne wo business info na realtor a ɔyɛ caterer ɔyɛ saa nneɛma nneɛma ne nyinaa no ɔde ma na ɔde bɛhyɛ app no nti sɛdeɛ ɛhwɛ wɔ a yɛbɛhu ɛyɛ free ɛyɛ free nti no ayɛ na wafrɛ elder sam Champon ɔno nso ɔbɛboa wo yo yɛnkɔ yɛ discussion ne so no ɛyɛ American embassy a ɛwɔ Ghana issue ɛyɛ statement a wɔayɛ clarification sɛdeɛ medi kankan no especially wɔn wɔn wɔ America wɔn yɛ citizen no wɔn yɛ citizen pɛ na ɔmo ayɛ ɛyɛ American passport ama wo nti no still aa ebi wɔ hɔ ɔmo gye ɛyɛ Ghana passport na ebi wɔ hɔ a ɔmo ngye ɛna sɛ wotumi kɔ Ghana nso ba a wowɔ akwanya sɛ wɔbɛyɛ dɛn wobɛtumi anya ɛyɛ Ghana passport because American state no believe in dual citizenship wobɛtumi agye American passport no blue no na wagye Ghana passport na ɛyɛ green no nso no but wayɛ clarification sɛ sɛ ɛba sɛ wotu kwan a akɔ Ghana a ɔsrɛ wo wokɔ a fa ɛyɛ American passport no kɔ. Woba nso a fa American passport no abra. Sɛ wokɔ Ghana a wode gye visa no sɛdeɛ yɛgye visa no pɛpɛɛpɛ no na kɔ. Ɛro rule wei ɛwɔ hɔ paa but asɛ ayɛ a na yɛabu yɛn ani agu so kakra. But seesei deɛ Trump baeɛ deɛ ɔ insist rules no nyinaa cause ebi wɔ hɔ a ɔkɔ a na ɔde ɛyɛ na ɔde Ghana passport no kɔ. Ɔba America na ɔde American passport no aba. Ebi wɔ ha ne yɛn mbɔɔ mu. Ɔmo nim deɛ nti a sesei ɔmo asesa na ɔmo yɛ ne saa. Ebia na nhu yi, ma me nredi kakra nkyerɛ wo. Ɔse, Reminder, reminder kyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ deda. Enti ɔse, Reminder, US citizens, including dual nationals, must enter the, must enter, and depart the United States in a valid US passport, regardless of age or possession of foreign passport. Ɛmfa ho no ɛne wo age ɛne mfa ne passport a wokura. Wofiri America akɔ kuro foforɔ so a, fa American passport no kɔ. Wowura America mu nso a, fa American passport no bra. Wɔbɛstampo Sɛ wokɔ na wamfa ankɔ na wode kuro foforɔ na ekura wo no passport kɔ na wɔn span stampo saa kuro no so na woba na wode America deɛ no ba na wɔn anstampo a, ebi a waso bɛyɛ hye. Immigration nneɛma no sesei deɛ wɔn mfɛ nni agorɔ nti no ɔs onua mesrɛ wo sɛ wobɛhyɛ wei nso na wayɛ careful anyɛ saa a deɛ wɔn sesa nneɛma no waso bɛyɛ hye. Woanya daakye wobɛdi wo dɔko kwa. Ɔse US embassy Ghana.

If your US passport is expired or expires soon, renew before your trip. Passports should generally be valid at least six months after the date of entry to a foreign country. Oh, abusua wei deɛ ɛm sɛ ɛyɛ self explanatory a wakyerɛkyerɛ aseɛ bebree but ne tɔfam nyinaa ne sɛ sɛ woyɛ dual citizen na wɔ American passport no na sɛ wɔ Ghana passport no a Wokɔ outside America a, fa American passport no kɔ, yɛbɛ stamp wo ama wo. Wanka sɛ yɛbɛ stamp wo, but it's likely sɛ yɛbɛ stamp wo na yɛahu sɛ woafiri mu. Woba nso a, wɔn nso bɛ note na wɔahu sɛ woasan aba inside. But wokɔ na yɛanstamp wo amma na wode Ghana deɛ no kɔ a, woba a, wontumi mfa America deɛ no mba. It's either sɛ ebia wɔmma wo mba. Ɛna sɛ wo passport no nso no ɛyɛ awu na aka six months na ɛwu a ɛyɛ sɛ make sure sɛ wobɛ renew ansa. It's likely sɛ ebi a homeland security foɔ no, custom foɔ no ebi a wɔn ma wo nwura mu. Nti process ɛwɔ hɔ no nti hyɛ no nso na yɛ careful. Summer aba wobɛtutu kwan ne saa nneɛma nneɛma no. First no wokɔ a wotumi de Ghana deɛ no kɔ ɛne Ghana card no obi anyɛ wo hwee. Wo ba a na de American passport no na ɔde aba wɔn nsa obi ɛnyɛ wo hwee. Sɛsei wɔn rekyɛke saa nneɛma nneɛma no nyinaa. Nti wopɛ sɛ w'asom dwo na no delays biara kɔ yɛ delay kakra bi a woanyɛ abɛ miss wo flight. Wo miss wo flight nso a it's ka foforɔ. Ɛnkyɛ woanyɛ ansa na ɛbɛbɔ akyiri koraa no yɛanka sesan koraa a na akɔ yɛ nsam pii. Wo nso mmirika woagye off wowɔ adwuma wo calculate wo days akɔdi biribiara na yɛ throw off na asɛe wo biribiara na wabɔ ka. Nti abusua, gye Nyame channel na meka kyerɛ wo sɛ mesrɛ wo sɛ wobɛhwɛ no nso na wayɛ careful. Wei yɛ reminder which means sɛ ɛwɔ hɔ deda especially yɛn a yɛyɛ yɛba ne asesa ne ayɛ naturalization ne agye ɛyɛ ne agye American passport no. Sɛ ɔwɔ green card na awɔ mu deɛ a it doesn't apply to you. Green card deɛ still a you are entitled to use your national ɛyɛ passport no ɛyɛ Ghana passport green one no nti no wo nkwalify sɛ wobɛtumi ayi so American passport wonni bi nti no wowɔ green card deɛ a wei deɛ ɛmfa ho ɔkɔtɔk deɛ yɛpae ɛti yare aduru a na wada ɔno deɛ ɛnka no nti no wei deɛ ɛmfa ho wei yɛ Ghanafoɔ a wɔayɛ citizen a still a wɔkura Ghana passport no a ɛnwuiɛ a it's it's usable it's valid wobɛtumi ayi so no yeah american accept the dual citizenship no you can have both passport no america ɛna ghana deɛ but america foɔ deɛ wɔn se wokɔ efiri wɔn kuro no mu akɔ a fa america passport no kɔ fa yɛ biribiara woba nso a fa american passport no nso fa yɛ biribiara because sometimes no sɛ wokɔ a na sɛ biribi to a america wɔn citizens foɔ no nyinaa wɔn de wɔn na yɛ fɔm first. Na wo koe woankɔ in the name of American passport wode Ghana naadeɛ na akɔ ɛni wɔn system no mu sɛ ebi a wowɔ hɔ nti wɔn ni wo data na biribia na biribi asi a na yɛbɛfa wo anaa yɛamfa wo anaa ebi abɛka sɛ oh woyɛ America ni ɛna biribi asi na wɔn ayi wo agya na wɔn agya wo hɔ nso na mistake no na ɛfiri wo ebi a na wonim Nti meyɛ video wei na mede a reminde wo na wada wo ho so na wayɛ careful. Sɛsɛ wɔn ayɛ careful, wɔn bɛtumi abɔ wo asan koraa because wokɔ na wɔn astampo na woba na wode foforɔ na ɛba na sɛ wɔn nstampo yɛ a, ebia wɔn hu sɛ wotu hyɛ mu anaasɛ sɛ ebi ayɛ stowaway anaasɛ wofa he na akɔɔ yi o, because wofa bɔ da biara it's likely sɛ wɔn bɛ stampo. Nti wɔn stampo a na wokɔ. Woba a, ma ɔmo nstampo. Anyɛ saa a, woanyɛ a, your point of entry no wobɛwura mu a, w'aso bɛyɛ hye. Nti abusua, nkɔmmɔ a mepɛ sɛ me ma ɔyɛ aware no, Gye Nyame channel deɛ, yɛsua adeɛ, yɛ inform o, yɛ entertain o. Wei yɛ deɛ wo nso woyɛ dɛn, wobɛtumi de ada wo ho so, na wo nso w'ashare ama wo nua na ɔno nso anya saa information yi, especially Ghanafoɔ a yɛwɔ aburokyire no, ɛyɛ America no. Wei na ɛkɔm ayɛ paa nti sɛ nsuo totɔ ama yɛbubu nkurɔfoɔ dan. Ghana ban no wɔn ani abere ama sesei no wosi dan, wotɔ asase no ammɔ akyire a wasɔ bɛyɛ hye. Nti A4 properties wofrɛ no a baabi a asase no ɛyɛ drainage ɛna wɔayi biribiara atom, light poles, biribiara, street biribiara deda n'akwan mu. na ɛneɛ woanya w'asaase kama. Wopɛ sɛ ɔsi ma wo a, ɔbɛsi dan no ama wo pɛpɛɛpɛ na ɛno nso wotua no nkakra. Flexible term of payment na wotua no nkakra nkakra. Wɔn wɔ asaase no bi wɔ Airport Hills, ebi wɔ ɛyɛ Pokuase interchange no, Aburi hɔ side no, obi nso wɔ Kumase ne Tema nyinaa. Nti wopɛ bi a, ɔbɛyɛ ɔbɛboa wo na wo nso no woanya ɛdan no bi na nso daakye no ɔreta a wode otu akɔ akɔto so. Nti abusua, aha ɛna ɛbrɛ mɛmɛ kwan ne yɛde ɛnɛ nkɔmmɔ no. Nso ɔbɛtie na w'ahyɛ na w'ama wo nua ne yɛ nyinaa anya fotue. Me da ase. Y'akra mu nyinaa. Bye. Looking for the ultimate weekend vibes? Get ready for the biggest link up of the summer, Angie Winners Kitchen presents Winners Gathering twenty twenty six, theme, Ghana meets Niger.